नमस्कार मिथिला हम छी सच्चू आ अपने लोकनि देख रहल छी समधिया मिथिला अखनके सभसँ पैघ आ सभसँ महत्वपूर्ण जे सुर्खी अखन मिथिलामे चलि रहल छै ओ पुनौरा धाममे जानकी जीक जे मन्दिरक शिलान्यास आठ अगस्तके होमऽ जा रहल छनि ओ बहुत सुर्खीमे छै आ निश्चित रूपसँ हेबाको चाही बहुत दिनसँ जे छै से मिथिलावासी एहि मन्दिरक प्रतीक्षामे छलाह मिथिलावासी दिससँ बहुत दिनसँ एहि मन्दिरक माँग कयल जा रहल छलै जे जानकी जीके जे जन्म स्थली छनि ओहिठाम एकटा भव्य मन्दिर मन्दिरक निर्माण होइ किएक तऽ एहिठाम कोनो विवाद नहि रहै आ लोक जे छै से बहुत दिनसँ चाहि रहल छलैया जे एतऽ बनै आ से लोकक ई सपना आब साकार होमय जा रहल छै आठ अगस्तके पुनौरा धाममे जे छै से भारतक गृहमन्त्री अमित शाह आ बिहारक मुख्यमन्त्री नीतीश कुमारक उपस्थितिमे एहि मन्दिरक शिलान्यास एकटा भव्य कार्यक्रममे होमय जा रहल अछि एहिके लेल जे छै से गाम गाममे रथ घुमि रहल छै अक्षत वगैरह सभके दान लेल लेल जा रहल छै आइ हम एखन एतय बैसल छी एक गप्प करबाक लेल जे आखिर ओहिठाम की की बनि रहल छै ओहिठाम की केना काज भऽ रहल छै तऽ देखियौ ओहिठाम जे छै से अखन मन्दिर परिसरके जे समग्र विकास जे हेतै ओहिके लेल पचास एकड़ भूमिके अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा जे छै से कयल गेल छै जेकर कुल लागत बिहार सरकारक पर्यटन विभागके अनुसार एक सए पैंसठि करोड़ सन्तावन लाख टाका छै मन्दिर आओर ओकर परिसरक समग्र विकासक लेल जे छै से नीतीश कैबिनेट जे छै से आठ सए बिरासी करोड़ सतासी लाख परियोजनाके स्वीकृति देने छथि ओहिठाम बहुत रास चीज सभक निर्माण ओहिमे भऽ रहल छै मन्दिरक सङ्गे जेना मन्दिर पर कोटाक निर्माण तीर्थ यात्री सुविधा केन्द्रक निर्माण ऑडिटोरियम ओतऽ बनऽ जा रहल छै यात्री अतिथि गृह बनायल जा रहल छै माता जानकीके जे कुण्ड घाट कहै छै ओकर विकास होमय जा रहल छै ओहिठाम भण्डारा स्थल एकटा रहतै जतय साधु संत आ जे छै से तीर्थयात्री लोकनि प्रसाद ग्रहण कऽ सकता मन्दिरक जे प्रवेश द्वार हेतै ओ बहुत ओकरा आकर्षक भव्य बहुत ढङ्गसँ बनाओल जा रहल छै आ सङ्गे जे जन सुविधा होइ छै जे जनताके सुविधा हेतै जे तीर्थ यात्री लोकनि बाहरसँ औताह हुनका सु सुविधा होनि दर्शन पूजन करबामे कोनो तरहक परेशानी नहि होनि तकर पूरा ध्यान राखल जा रहल छै यज्ञ मण्डप आ अनुष्ठान मण्डपके निर्माण अलगसँ कयल जा रहल छै ओतऽ पर्यटक सुविधा केन्द्रक निर्माण सेहो भऽ रहल छै एकर सङ्गे जे बताओल जा रहल छै बिहार सरकारक जे पर्यटन विभाग छै ओकरा दिस से जे जानकारी आयल अछि तऽ ओहिमे जे छै से टेक्सटाइल छतरी निर्माण कहल जा रहल छै से हेतै ई कोर्ट स्टेशन निर्माण हेतै प्रसाद भोग आ एकटा भनसा घरक निर्माण हेतै जतऽ भण्डारा आदिके प्रसादक निर्माण जे छै से हेतै म्यूजियम बनाओल जा रहल छै एकटा ओहिठाम जे छै से म्यूजियमके सङ्गे एकटा भजन सन्ध्या स्थलक निर्माण सेहो ओतऽ राज्य सरकारके द्वारा कयल जा रहल छै ओहिठाम वेद पाठशाला आ पुस्तकालयके निर्माण सेहो होमऽ जा रहल अछि कैफेटेरिया आ फूड कोर्ट सेहो जे छै से बिहार सरकारक पर्यटन विभाग बता रहल अछि जे कैफेटेरिया आ फूड कोर्टक निर्माण हेतै यात्री डॉर्मेट्री भवन ओतऽ बनाओल जा रहल छै मन्दिर रोपवे आ रोडवे रोड पाथवे आ पार्किंगके निर्माण सेहो जे छै से सूचीमे छै जकर निर्माण होयत एहि सब सङ्गे जे छै से अहाँ सबके जानकारी दी जे ओतऽ मिथिला हाटक निर्माण सेहो भऽ रहल अछि बिहार सरकारक पर्यटन विभाग एहि बातक सूचना देलक जे ओतऽ मिथिला हाटक निर्माण सेहो भऽ रहल अछि अहाँ सबके जनतब होयत जे झंझारपुरक अररिया संग्राममे मिथिला हाटक निर्माण पर्यटन विभाग द्वारा बिहार सरकारके पर्यटन विभाग द्वारा कयल गेल छै आ ओ एखन मिथिलामे जे छै से पर्यटक लोकनिक आकर्षणक केन्द्र बनल छै ओहिठाम लोक जाइ छथि आ एक संगे जे छै से मिथिलाके जे कल्चर छै मिथिलाके जे संस्कृति छै ओहिसँ आदमी साक्षात्कार करै छथि तऽ सही तहि उद्देश्यके देखैत जे छै से सीतामढ़ीमे सेहो जतय जानकी जीके जन्म स्थली छनि जतय भव्य मन्दिरक निर्माण होमय जा रहल छै ओहिठाम मिथिला हाटक निर्माण सेहो भऽ रहल अछि जतय ओहिठाम जे जहन दूर दराजक पर्यटक लोकनि औताह तऽ ओ मिथिला हाटमे घुमि कऽ मिथिलाके कल्चरसँ सेहो परिचित भऽ सकैत छथि धन्यवाद